Helo, enw fi yw Celyn. Helo, enw fi yw Griff. A ni'n joio witsio ralis. Fi 'di bod i'r OG, Rali Cilwendeg. Fi 'di witsio Killarney ond o'n i'n babi. Fi 'di bod i Ypres mas yn Belgium. Fi 'di witsio Rali Ceredigion. Wel, fi 'di neud gravel criw i Rali Ceredigion. Fi 'di marshlo loads.

Ni wedi cyrraedd y Zagreb, prif ddinas Croatia. Yep, ni mynd i aros fan hyn am cwpl o diwrnode, wedyn ni mynd i symud lawr i le ma rali yn Rijeka. Wedi ni ddysgu cwpl o geigire, we? Ie. Yn y iaith Croasieg. Beth yw diolch? Diolch.
Hyfala.
Hyfala.

Ni wedi cael Vitara bach brand new. So mae fe'n edrych yn uh, eitha straight ar hyn o bryd anyway. Ond uh, ni wedi dreifo o Zagreb, ni'n mynd lawr i Rijeka ar hyn o bryd. So ni ar cymal 20 uh, nawr. So ni'n mynd i dreifo'r cymal i gyd, ni wedi dreifo hanner e. A Be ti'n meddwl, Griff? O, oh, ie.
Yeah. Mae ma fe'n really good. A lot o crest i gael, ond bydd lot o speed yn yr cymal. Mae fe eitha tricky fi'n credu. Mae lot o cyto... Os bydde un lib, bydde fe'n real slip fi'n credu, achos... Um, so fe'n edrych yn y bresif yn lot o fe, a mae fe trwy cod. Ond mae'r views yn really good. O, oh, mae'n bert ma'n dwi. Ie, yeah, mae...
Lle neis yn dwi.
Eglwys neu capel am fyna, really. So, ni wedi mynd trwy cwpl o pentrefi. Um,
a ni eisiau mynd i cadw fynd nawr efe tan diwedd y cymal. Ie, yeah, ni'n mynd i drifo'r cymal i gyd nawr. A, a wedyn hedo i lawr i Rijeka. Yeah. wedi cyrraedd a na fyw i chi.
Ti'n gwybod beth yw enw'r môr 'na, 'da Gruff? Nadw.
Adriatic Sea. Mae fe'n huge. Mm. Welwn i chi bore fori am y shakedown. Mi ffili aros. Ni wedi cyrraedd service, mae'n Rijeka. Mae'r bois yn ei drecu, ond maen nhw wedi bennu scoutinering. Mae car Elfyn jyst fyna. Ni wedi cael program. A rhywbeth arall ni 'di cael yw passes hospitality Toyota. Hwn yw'r adeilad, ma' fe'n edrych yn modern iawn yw e mam fel... Ma' fe'n edrych yn lyfli. Ma'n edrych yn...
A fi'n lyfo shwt ma'r fel drwse jyst yn sleido ar agor. Cwn i fynna.
Oh my gosh. Mae jyst mor cŵl. So chi'n dod mewn a ma'

ni'n gadael nawr. Shakedown.
Oh my gosh, beth yw'r boen ar y to, Griff? Drycha hwnna.
Mae'n edrych fel bod e'n joio mas draw lan 'na. Well least ma good view da fe. Gall Dan chat a Elfyn Evans a Scott Martin. Ti di cwblhau y shakedown bore ma? Shwd ma'r teimlad yn y car? Ie, pob peth yn iawn. O'n i newid ambell i beth, oeddwn ni â plan beth bynnag i weithio trwy ambell i beth yn y shakedown bore ma. Pob peth di mynd yn iawn. Mae'r rali yn edrych yn anodd, lot o grafel, lot o cuts. Beth yw'r approach sy'n mynd i fod weekend ma? Ie, mae'r cuts yn topic mawr ar rali yma, wrth gwrs. Rhaid trio pidio cael punctures, mae hynna'n yn dipyn o sialens dwi'n meddwl, trio mynd drwy heb gael tyre damage a punctures weekend ma. Hefyd mae'r tywydd yn edrych mwy a mwy sefydlog wedyn, ie, falle fydd 'na chydig o brinder o'r tyre caled.

Ni wedi cyrraedd y seremoniau start yma yn Rijeka. Mae fel ffair yma, ond mae pawb yn joio a mae'r awyrgylch yn grêt. Wrth bêl fach bydd y ceir yn mynd drost y ramp a bydd pawb yn gallu gweld nhw. Fi wedi aros i weud hwn ers sbel. Helo, shwmae, shwt y'ch chi? A chroeso i Rali Croatia!
I cyrraedd cymal pedwar. O wedd wedd e'n dreif itha hir on ni ma'n rili gynnar. Ni yng nghanol y goedwig a wel wedd yr hewl i ddod yma. Wedd e jyst yng nghanol dim myn ma fi credu. Ni di ffindio'r lle perffaith am i wtsio. Ma fe'n lle real fast a fi'n credu bydd e'n lle grêt. Come on Elfyn! Ond dim lwc i Elfyn a Scott, na Oliver Solberg chwaith, o'n nhw 'di mynd off cyn cyrraedd ni. Ond oedd gweld y bois arall yn mynd flat out werth e. Ni nawr ar y ffordd nôl a ni'n mynd i mynd i service ar Neuadd. Yr un, mae hwnna'n uh, eitha entertaining. Dra ni dath ddim uh, Elfyn a Solberg trw. Ie, yeah, bydd wedi bod yn neis i cael gweld Elfyn. Ond uh, mae'n edrych bod lot o uh, lot o'r boes gyntaf wedi wedi mynd yn gynnar yn y rali, so

Do, ti a Griff.
Cwmpes e ar y ffordd nôl lawr o witsio. Oedd fel y coedwig, a cwmpes e. Sa'n gael pam uh, beth o'n mlaen ti? Ie, yeah, na fi. Cys bod mam na i uh, hanner codi ti. no, o, ha. O, cyrrylygfa. Am dart am hyn, dwi. O, mae fe yn.
Mae'n mynyddodd ar y môr.

Yy, am strong dynnu fan hyn, gethon ni hwn heddi. Yn, mae da ni... Solberg. O, oh, nes i anghofio enw e. Solberg. Wedyn, mae da ni Nufil. Wedyn, Elfyn. A fi'n mynd i trial cael Paden, Fomau a McLean wedyn.
Mae fis Sadwrn, a ni ar y ffordd i cymal 11, a tra oedd Dad jyst yn dreifo, ni'n clywed sŵn rhyw rali car. A reit o bwys ni, ni gyd ni'n gweld yw car Elfyn. Mae hwnna mor cŵl, yw e?
O, mae Solberg fan'na 'fyd! Cwrt.
Waw! Oh my gosh. Na fe wifo!
Ni ma a ni'n mynd i watcho cymal 11, ni yn ganol y cymal a ni'n mynd i goffbitho gweld Elfyn. Anghofion i'r fflag Cymru 'fyd, achos oedd rhywun, Griff, wedi anghofio fe.
Na, ti.
Nage, ti.
O, shwm ots. At least ni'n cael gweld Elfyn heddi. Come on, Elfyn. Come on, Elfyn.
Co hwn yn dod? Oliver Solberg. Elfyn Iwan, cer amdani! Oedd diaru nhw fel yn mynd yn dda. Oedd e lan i au.
a'r boi ma'n hedfan. Sami Pajari oedd yn arwain y rali. Nerfwn miwn i cynnal cymal 13. Mae car di stopo fan hyn, fi'n credu mae damage arno i. Ewn ni draw i cael pip nawr. A oedd Celyn yn gwisgo fflag Cymru, a oedd pobl di paso ni'n gweud, come on Elfyn. So mae Celyn yn meddwl mae Elfyn gyda air job gweithio yn y North Pole i Santa. o, drach. Sa'i siŵr beth sy'n bod, ond maen nhw wedi goffa stopo. Treni. Be sy'n ddigwydd de? Solberg a Elfyn di bod yn ein really good. Drach ar rhywbeth yn bod ma. Gan i mynd i weld. O, a'r teir di popo mas o lle. O, dam o daps. O.

Ni wedi cyrraedd y cymal diwetha, y cymal cyffro neu y power stage a ni wedi ffindio'r lle berffeth. Mae fe'n lle rea fast a bydd e'n cario lot o speed trwy fan hyn. Ydyn, a ni'n gallu gweld lot achos ni'n gweld nhw'n dod lawr fan hyn a rownd. A oedd y golygfeydd ar y ffordd i'r cymal yn O, nhw'n nodidog. Wyt ti'n cysgu?
O, ie. Yeah.
Fe fynnag, ni'n mynd i joio fan hyn. A mae pen blwydd rhywun heddi? O, ie. Yeah.
Sym ffordd gwyll i hal amser ar dy pen blwydd na watcho rali. Waw, cor helicopter yma.

Mae rhywbeth di digwydd i ti ar un o Fil. Disaster i arweinydd y rali. A dyna ni, diwedd ein taith i Croatia i wtsio'r WRC. R'yn ni fa ar y ffinish nawr a ni wedi siarad â Elfyn. Ni 'di cael y diwrnode gore a allen ni ddim 'di gofyn. Yn lle gwell i hala amser. Na tywydd.
Na tywydd, ie. Do, ni 'di joio mas draw. Diolch Ralio, a diolch Rali Croatia.
Tan tro nesaf, tara!